Khit a hming an lam hun chuan ka awm ang. When the roll is called up yonder, I'll be there, Bihchianna. He hla nalh leh mawi tak mai, Khit a hming an lam hun chuan ka awm ang tih hla hi kum sangkhat zariat sawmkua pathumah khan James Milton Blake-a'n a phuah a ni. He hla hi vanram ngaihna hla niin chhandamte, Pa Pathian hnena thlamuang taka an chawlhna hla a ni a, he hla hi a la rinsak pawh a hlawh viau mai bawk a, tawng chi hrang hrang sawm pali aia tlem lovin an let bawk a ni. He hla lo pian chhuah dan ngaihnawm leh thinlung khawih tak mai hi i han bel chiang dawn chin teh ang. James Milton Blake-a chu Sunday School zirtirtu niin Young People's Society President a ni bawk a, Amah hi mi tawng tam lo leh ngawi chawi ve tak a ni. Ni khat chu hmeichhe naupang besi kum sawm pali mi zu ruih hmang tak mai fanu chu thawmhnaw che deuh mai inbel hian a tawk a. Chu naupang chu a hmelah leh a nung changah chuan a hlim loin a nun chu a nguaiin a hreawm ve hle tih a hriat theih mai a. Chutah Black-a chuan. hmeichhe naupang chu pan hnaiin an inkhawm thin na Sunday School ah chuan lo inkhawm ve thin turin sawm pahin malsawmna tam tak a dawn theih pah ngei tur thu te a hrilh a, Kristian a awm turin a sawm nghal bawk a. Chu hmeichhe naupang chu a inkhawm ve chang chuan thawmhnaw chhe tak inbel chungin thutna tlar hnung lamah chuan inthlahrung takin a lo thu ve ran thin a, a hming an lam chang chuan inthlahrung leh phur tak siin awm a lo ti ve lauh thin a ni. Pathian thu an sawi leh hlim tak a, an zaite chu hmuhnawm ti takin lo ngaithlahin a lo thlir ve thin a. Tlai khat chu an inkhawmnaah hming an lam chuan naupang fel leh ngainat awm tak Bessie chu awm ti tur a lo awm ve ta hauh lo mai le. Black ka rilru chu a buaiin a ngaihtuahna a kal thui hman hle mai a. Thu an sawi laite leh fak hla an sak laite chuan a rilruah be si bawk chu a lo awm leh thin a. Bible chuan heti hian min hrilh a, Naupangte chuan nu leh pa rinna an ṭawmpui a, anmahni ah rinna an la neih loh avangin Chuvangin nu leh pa te hian kan fate thlarau mawh kan phur tak zet a ni. Blake-a pawh hi a rilru hahna chhan chu hmeichhe naupang Bessie khan Pathian chhandamna changin khita hming an lam hunah a awm ve a ngem tih a ni. Hetah hian ziaktu thenkhat chuan Bessie kha damlohna in tlak buakin a na hle a, a hnuah a boral ta nia sawi an awm bawk a ni. Black chu hmui phun in a tawngtai sep sep a, khit a hming an lam hun chuan ka awm ve a ngem le tiin an tlai inkhawm an ban meuh chuan khua pawh a lo tlai tawh hle mai a. Zan reh takah chuan amah in a haw a, a haw kawngah chuan a awmzia tak a hriat si loh chuan. a inngaihtuah nasa hle mai a, engvangin nge hla i phuah mai lo ang tih hi a rilrua a lo lang zawk mai a, theihnghilh a tum pauh leh a rilrua chu thu chu a lo rinawn tlut tlut mai a ni. In a thlen chuan chhun lai ang maia chiang hian hla chang khat chu a rilrua a lo awm chawpchilh nghal mai a.

He hla hi an tlangzarh tirah chuan Songs of the Soul an ti hial a ni. James Milton Blake-a chu Colorado-ah motor accident avangin kum sang kha zakua sawmli pariat khan a boral a ni. He hla When the Roll is Called Up Yonder khita hming an lam hun chuan. tih mawi taka phuahtu chu khita hming an lam huna kan awm ve hunah chuan kan la tawp ve ngei ang. Thessalonika thawnkhat bungli chang sawm paruk leh sawm pasarih i lo chhiar ila, Lalpa ngei chu au thawm nen, van tirh koh chung nung ber aw nen, Pathian tawta Rodri nen van atangin a lo chhuk dawn si a, tin Krista a thi tawhte chu an tho hmasa anga